Three, two, one. Awle, zanin chu fifa world cup an khelh tan dan te, engtin nge world cup hi a lo chhuah tih dan vel te, world cup history in ngaithla lawk tiang aw a hun lai a ni bawk a. Fifa world cup hi khawvela inelna lian ber a ni tih a chiang a, a chanchinah hian ram sawm sarih pakua ten an khel tawh a, world cup hnuhnung berah khan mi billion nga chuangin an en a, chu chu khawvel mihring zau sawm ruk vel a ni. Mahse World Cup chanchin hi i rin aiin a mak zawk. Buaina, politics, chakna leh football hmangaihna ina khat a ni. Chuvangin hei hi World Cup chanchin chu a ni. He chanchin hi kum za dawn liam tawh World Cup la awm hmaah a inṭan a. Kum sang kha za kual sawm paliah FIFA-in Olympic football chu khawvel inelnaah a pawm a. Chuvangin Olympic-a football-a champion apiang chu khawvel champion-ah an ngai ṭhin a. Chu chu kum sawmhnih chuang a awm. Chumi hnuah May ni sawmhnih pariat kum sangkhat zakua sawmhnih pariatah Fifa President Jules Rimet-a chuan ngaihdan tha tak a nei ta. Football a lar chhoh zel a, Olympic Football a hluthlin em avangin Olympic pawn lamah Fifa-in an mahni inelna buatsaih se a ti ta a, chumi chu World Cup lo pian dan a ni. Kum hnih chhung lekah chuan chu ngaihdan chu a takah chantir a ni a, World Cup vawikhatna chu kum sangkhat zakua sawmthumah buatsaih a ni ta. Chumi tum chu Uruguay-a buatsaih a ni a, a chhan chu Uruguay chu Olympic-ah vawihnih an lo chak tawh avangin khawvel champion an ni tlat. Mahse, a hmun an thlanna khan buaina a siam a, Europe atang chuan kalna a hla lutuk a, lawnga kal a ngai a, chumi hun lai chuan Europe-ah sum harsatna a awm bawk nen ram tam takin kalna man an nei lo va. Chuvangin World Cup vawikhatnaah hian ram sawmpathum chiah an tel North America atangin ram pahnih, Europe atangin ram pali, South America atangin ram pasarih, Africa atang chuan Egypt tel tura ruat an ni a, mahse ruah sur leh tuifawn avangin an lawng a tlai a, an tel thei ta lo. Asia atangin Japan leh Thailand sawm an ni bawk a, mahse an pahnihin an hnial ve ve. July ni sawmpathum kum Sangkhazakual sawmthumah World Cup vawikhatna chuan tan ta. Ram sawm pathum te chu khawvel champion nih tumin an inbeih a, an inel dan chu tun ang tho hi a ni a, Group Lia then an ni a, Group tina pakhatna te chu Semi Final ah an lut. Final ah chuan host Uruguay leh Argentina an inhmachhawn a, Uruguay in four two in an hneh a. Mi sing kual leh sang thum in stadium ah an en. Chumi tum chuan Uruguay chu World Cup champion hmasa ber an ni a, trophy pawh tuna an hman ang hi a la ni lo. Kum li hnua kum sang kha zakua sum thum palia World Cup vawihnihna chu Italia buatsaih leh a ni a, hei hi Europe tana fair zawk. Tun tumah chuan Europe leh South America-in an inthlen chhawk ang tih an rel bawk a. Hemi tum hian ram tam zawkin tel an duh avangin qualifying a awm ta a, ram sawm paruk ten World Cup an inchuh ta a ni. Chu format chu kum sang kha zakua sawmriat pahnih a tihzauh a nih hma chu an hmang chhunzawm zel a. Uruguay champion lai khan Europe ram te an tel tam loh avang khan an lungawi lo hle. Egypt chu Africa ram atanga a vawi khat telna a ni a, mahse first round ah Hungary in an hneh a, final ah chuan Italy leh Czechoslovakia an in hmachhawn a, extra time ah Italy in two one in an hneh a. Chumi chuan Italy chu Europe ram atanga champion hmasa berah a siam. Kumli hnuah kum sangha zakua sawm thum pariatah France in World Cup an thleng leh a, hei hian buaina a siam. A chhan chu Europe leh South America inthlen chhawk tura tih kha an bawhchhiat vang a ni. Chuvangin Argentina leh Uruguay te chuan hemi tum hi an boycott ta reng a ni. He tournament ah hian ram sawm panga chiah an tel. A chhan chu inelna tan hmain Austria ram chu Germany in an lo up tawh vang a ni. Italy chu final ah an lut leh a, hemi tum chuan an chak ngheh hle. Hungary chu four two in an hne a. Italy chuan World Cup vawi hnehna an chawi leh ta. World Cup vawi thumna buatsaih a hlawhtlin hnu chuan khawvel pawmin football hi an ngaihna ta hle a, tournament lo awm tur pawh an nghakhlel tawh. Mahse pawi takin indopui a awm tlat. Chumi avangin World Cup buatsaih chu a har ta. Fans leh player te chuan kum sawm pahnih chhung an nghah a ngai ta. Mahse, kum sangkhat zakua sawm nga ah a rawn let leh ta. Style takin a rawn let a. World Cup chu South America ah a let leh a, Brazil in an thleng. Hemi tum hi tournament lian leh tha ber tur a ni dawn tih khawvelin a hria. India chu he tournament ah hian an tel ve thei reng a, mahse an tel lo. A chhan chu Kelawnga khel an phal loh vang a ni. A mak ngawt mai, Kelawng tel lo te khan lo inkhel thiam ve se tha tur a nia. Italy champion lai pawh an rawn tel ve a. A chhan chu kum hnih kal ta ah khan Torino lirthei accident ah an player tam tak an thi tawh a. Hemi tumah bawk hian British ram te pawh an rawn tel ve ta. A hma kha chuan politics avangin Fifa an zawm duh lo va. Final ah chuan Uruguay-in host Brazil an hnih a, chumi avang chuan Uruguay tan World Cup an lak vawi hnihna leh a tawpna a ni ta. Mi nuai khat leh sing sarih leh sang thumin Maranaca Stadium ah an en a, hei hi tun thleng pawha World Cup final en tam ber record a la ni. He tournament ah hian Brazil legend Leonidas-a chuan Golden Boot a la bawk a, goal khung tam ber a ni. Tunah kum sangkhat zakua sawm nga pali lam hawi leh ang aw. He World Cup hi Switzerland-a buatsaih a ni a, tun thlenga goal khung tam berna tournament a ni. Hei hi TV-a en thei tak tak hmasak berna a ni bawk. Chumi avangin World Cup hi khawvel pum hriat a ni ta. Quarter final-ah Austria-in host Switzerland seven five ngawtin an hneh a. Hei hi tun thleng pawha World Cup match-a goal tam ber a la ni. Hungary-te chu he tournament-ah hian ram goal khung tam ber an ni a, goal sawmhnih pasarhian khung. Player lar, Barret, Puskas leh Sandor Kocsis vang a ni. Final-ah pawh minute sawm chhung lekin goal hnihin hma an hruai tawh a, an champion dawn tih a hriat tawh hle. Mahse, thil mak a thleng ta. West Germany tan ngeih dan dang a awm a. Two zero a an hneh tawh lo chu an um phak a, three two in Hungary an hneh ta. Egypt leh Argentina inkhel kha ang hle mai. Helmut Jahn-a goal khung khan German football chanchinna game ropui berah a siam ta a ni. Hei hi ban kawn lem tiin hre reng rawh, he final hi a tha hle a, mahse a ropui ber a la ni lo. A chhan chu World Cup vawi sawmpariat sawi tur kan la nei cheu a ni. Tin, Argentina-in World Cup an lakna bumna thil thleng kan la sawi ang a, own goal a khung avanga player an thana chanchin pawh kan sawi ang. Tin, World Cup hma hun pawh kan sawi ang. Sanghnih sawmhnih paruk atang chuan tournament hi a danglam hmak dawn. Kum sangha zakua sawmnga pariatah Sweden-in World Cup an thleng. Chumi avangin Europe-ah vawihnih chhunzawmin a awm ta. Khawvel ram dangte chu an lungawi lo hle. Chuvangin Fifa chuan Hei hi a tawpna ni rawh se, an ti a. Tournament lo awm leh turah chuan khawmualpui dangin a buatsaih tur tih chu danah dah a ni ta. He tournament ah hian Brazil naupang kum sawm pasarih mi Pele a rawn lang ta. Khawvel football ah hming a ziak ta. Knockout game tinah goal a khung a, final ah pawh goal hnih a khung. Brazil in Sweden five two in an hnih a, awlsam tein an champion. Chumi ah chuan Pele tan World Cup Trophy a lakna hmasa ber a ni a. Pele nena inkawm Brazil player Zagallo pawh a lar. World Cup ah player angin a khel a, kum sawm pahnih hnuah coach angin a awm leh dawn. Chutiang thi thei hmasa ber a ni. Pele-a'n headline a lak laiin French striker Just Fontaine pawhin record a siam. Tournament khat chhungin goal sawm pathum a khung, game khatah goal hnih chuang a khung tihna, he record hi tun thleng pawhin tuman an la ti chhe thei lo. Mahse kumina tichhiat a ni tawh ang. Tunah kum sang kha zakua sawm ruk pahnih lam pan leh ang, hemi ṭum hi chu chi leiin an thleng a. Brazil an champion nawn leh a, final ah Czechoslovakia ṭhi uan in an hne a, trophy vawi hnih nan an chawi leh ta. He World Cup a awm thei ringawt pawh hi thil mak a ni. A chhan chu kum hnih kal ta khan Chile ah lirnghing nasa tak a thleng a, tournament atana inruahmanna zawng zawng siam that a ngai. Mahse, hun tiam ah an zo hram a ni. Brazil an champion naiin Pele erawh a inhliam avangin a khel tha hman lo. Mahse, an star dang Vava leh Garincha te khan an kaihruai a, an champion tho. Pele chiah a ni lo. Soviet Union goalkeeper lar Lev Yashin pawh he tournament ah hian a khel tha lo hle a, mi tam takin an sawi sel. He World Cup pumpui hi invenna lutuk leh a thenah chuan inthah tumna a tam avangin miin an sawi sel. A sang ber chu first round game Battle of Santiago tia a ni. Game tan hmaiin Italian thu thar la khawmtuten Chile an sawi chhiat nasat avangin Chile player te chu an thinrim a. Chu chu pitch chhungah a lang chhuak a, an in tackle-na lutuk a, an insual tak tak bawk. Intina tumna a tam em avangin game chu a buai thlak hle. Chilein two zero in an hneh a, Italy lama red card vawi hnih an hmu bawk. Policein an him theih nan an thlah haw hial a ngai a ni. Tunah kum Sangkhazakua sawmruk paruk lam a hawi liang aw. Football chu a in bulah a rawn let leh ta. Englandin trophy an la a, final-ah West Germany four two in an hneh. Extra time-ah goal hnih an khung belh a, Geoff Hartsen hat-trick a siam a, Bobby Charlton leh Gordon Banks te pawh an khel tha hle. Mahse, tournament player tha ber chu final ah a tel ve lo. Portuguese legend Eusebio a ni. Hei hi goal khung tam ber a ni. He World Cup hi England ah buatsaih a ni a, Lugo leh Moscot hman hmasak berna a ni bawk. North Korea chu Asian ram atanga quarter final lut hmasa ber a ni a, Italy an hneh avangin a ni. South Africa chu discrimination dan an bawhchhiat avangin kum sawmhnih paruk chhung World Cup ah an tel lo. Tunah kum sang kha chu khuasum sarih lam pan leh ang Mexico-a buatsaih a ni a, North America-a World Cup awm hmasak berna a ni. Brazil-in kumli chhunga tournament palia trophy vawi thum an la ta. Chumi chu Pele tan a trophy vawi thumna a ni a, hemi tum hi Zagallo enkawlna hnuaiah a ni bawk. A nih kha player angin kum sawm paruk kal ta ah khan a khel tawh a, coach angin a khel leh a tiang ti thei hmasa ber a ni. Final ah Brazil in Italy four one in awlsam takin an hneh. He tournament hi semi final West Germany leh Italy inelna avangin mi in an hre reng. Extra time ah goal nga a awm a. Germany player Franz Beckenbauer chuan ban a tliak chungin a khelh chhunzawm a chhan chu an player thlaktu tur an neih tawh lo vang a ni. Mahse a beihna kha a thlawn ta, Germany chu an tlawm a, mahse tournament a goal khung tam ber Gerd Muller chu an neih tho. Germany chu an lung ngai rei lo, kumli hnuah kum sangkhat zakua sawm sarih paliah an ramah World Cup an thleng a, phuba an la ta. Netherlands chu uanin an hmeh a, trophy an chawi ta. He Death Team hian Total Football philosophy hmangin khawvel football an ti danglam a, an hotupa Johan Cruyff a ni. Mahse, German team ropui Gerd Muller leh Franz Beckenbauer te awmna chu an hneh thei ta lo. Hemi ṭum hi qualifying har ber ṭum a ni, Europe ram tan a harsa zual. A chhan chu England leh Italy chu qualifying group khatah an awm a, champion hlui pahnih zingah pakhat chiah a lut thei. England-in game rukah vawi nga an chak chung pawhin an tling zo lo. Mahse a har zual leh tournament lo awm leh turah chuan ram sawmkua panga ten tangin ram sawm pali chauh inel nan tel thei dawn. Champion hlui leh host chu an tling nghal. Chu tournament chu kum sangkhat zakua sawmsarih pariata Argentina a buatsaih a ni a, host ram in trophy an la leh ta. Final ah Netherlands thi huanin an hneh a, extra time ah goal hnih an khung. Chumi chuan Netherlands tan final tlawm nawn vawi hnihna a ni a, Total football chu hlawhtling lo angah ngaih a ni ta. Argentina star Mario Kempes chuan goal ruk a khung a, Golden Boot a la. Hemi tumah hian vawikhatna atan Iran leh Tunisia an tel ve a. Tunisia-in Mexico three one a an hneh khan Africa ramin World Cup match a hnehna a chan hmasak berna a ni. Mahse hei hi team tlemte qualifying tawpna a ni tawh. Kum sangkhat zakual sawmriat pahniha tournament chu team sumhnih palia an tipung ta. Chuvangin ram tam zawkin khawvel inelna an tel thei ta a ni. He tournament hi Spain-a buatsaih a ni a, team a pun avangin format a danglam hret. Team sumhnih palite chu tunhma group leia inthen thin kha group rukah dah an ni ta a. Group tin a chung nung pahnih te chu round two ah an lut a, chumi ah chuan group thawman then thin kha group li ah an dah leh a, chumi group li a a chung nung ber te chu semi final an lut. Chumi hnuah knock out vawi hnih, semi final leh final, a buaithlak deuh a, mahse i man mai ang. Team pariata pun belh avangin ram thar panga an rawn tel, Cameroon, Algeria, Honduras, New Zealand leh Kuwait te an ni. Group stage-ah record a awm bawk, Hungary-in El Salvador te'n uanin an hneh a, hei hi tun thleng pawha hnehna tam ber a la ni. He tournament-a star chu Italy Paolo Rossi a ni a, Brazil lakah hat-trick a siam a, Italy chu final-ah a hruai lut. Final-ah West Germany three one in an hneh a, Italy an champion leh. Format pakhat chiah hman hnuah kum sangkhat zakual sawmriat paruk World Cup-ah an thlak leh ta, Mexico-ah buatsaih a ni a. Round two group stage chu an peih a, knock out round of sixteen an dah belh. Chumi avangin group khelh hmasak phawt a. Chumi hnuah team sawm paruk knock out chu mi atangin final Uruguay player Jose Batista chuan record a siam a. Scotland laka game tan atanga second sawm nga paruk chiaha red card a hmu tun thlenga red card hmu hmasa ber a la ni. Hmu hmasa ber tih awmzia chu min i dei lo tel teh na. Kum sang kha zakua sawm red paruka Argentina an champion a, Diego Maradona talent leh bumna vang a ni. Final ah West Germany three two in an hmeh a, Mahse buaina lian ber chu quarter final-ah England leh Argentina-ah a thleng. Hemi game-ah hian World Cup Asia goal ropui ber pahnih a awm. Pakhatna chu Hand of God, Kut a khawih tih a chiang, mahse referee-in a hmu lo. Panina chu Goal of the Century. An khel mual chan ve atangin English player panga te bum chhuak a, goal-ah a khung ta. Brazil quarter final-ah an tlawm nain Gary Lineker chuan goal ruk a khung a, Golden Boot a la tho. Mahse, Hand of God kha a theihnghilh thei bik lo vang. Kum sang kha Zakual Sumkuaa erawh buaina chu qualifying stage-ah a thleng a, chile goalkeeper Roberto Rojas-u dam chhung atan ban a ni. Chile pawh World Cup atangin an ben a, Brazil nen qualifying game pawimawh tak an khel laiin, Pitch ah flare a tla a, chu chu remchanga lahin Roza Suh a tlu a, a glove a a lo thu ruk chem tein a invit a, flare in a deng angin lantir a tum. Flare kha Brazil fans nen an vawm a nih tak tak chuan Brazil chu disqualify an ni ang. Mahse Roza tan thil pawi tak a thleng ta, photographer pakhatin camera in a lo la vek. Chumi avangin thudik puan chhuah a ni a, damchhung atan ben a ni a, Chile pawh he tournament atang an ban bawk. Tunah tournament tak takah lut ang Italy in an thleng a, final ah West Germany leh Argentina an in hmachhawn leh a, hemi tum chu West Germany in one zero in an chak a, trophy an la ta. Hemi hi tun thlenga goal khung tlem ber World Cup a la ni, mahse player pahnih in mi a hip hle. Italy Salvator Sikil Agee, Golden Boot latu leh England Paul Gascoigne ke a magic nei ang mai kha. Cameroon chu Africa ram atanga quarter final lut hmasa ber an ni a, Africa football chu a chhang chho zel. Mahse Europe leh South America te chu an la tluk thei rilo. Tunah kum sangkhat zakua sawmkua pali lam pan ang aw. United States ah buatsaih a ni a, hei hi tun thlenga World Cup a en tam ber a ni. Stadium ah mi makta duai thum leh point paruk an kal. Hemi kumah hian thil tam tak a thleng a. Group stage zawhah Diego Maradona chu drug test ah a fe hlim lova, tournament laiin ban a ni a, chumi chuan Argentina team a tichhia. Maradona tel lovin game khatnaah an tlawm nghal. Russia player Oleg Salenko chuan Cameroon lakah goal nga a khung a, World Cup match khatah goal nga khung thei hmasa ber a ni. Chumi game-ah tho chuan Cameroon Roger Milla-in goal a khung a, kum sawmli pahnih mi a nih avangin World Cup-a goal khung thei upa ber a ni zuih. Final-ah Brazil leh Italy an inhmachhawn a, minute sawmkuaah zero-zero-in an inhnet tawk a, Extra time minute sawmthumah pawh an la in draw tho. Hei hi final a goal awm lo, penalty a chin fel hmasak berna a ni. Brazil chu three two in an chak ta. Romario chu tournament player tha berah thlan a ni a, Golden Ball a la. Golden Boot chu Stoichkov leh Salenko in goal ruk ve ve an khung avangin an in tawm. Mahse he tournament a buaina leh lungchhiatthlak ber chu Colombia team chungah a thleng. Andres Escobar chu thah a ni. Colombia chu an Golden Generation an ti a, ram pumin beiseina an nei sang hle. Mahse chumi hun lai chuan Colombia chu gang leh cartel ten an awp a, World Cup hi ram tan beiseina a ni. Colombia chu group stage ah an tlawm a, a chhan ber chu an captain Andres Escobar-an USA laka own goal a khung vang a ni. Colombia-a a haw hnuah bar-ah a kal a, a chhuah laiin an kap hlum. A own goal vang a ni an ti bawk. Hei hi World Cup chanchin-a ni tha lo ber zinga mi a ni a, organise-in an that a ni tih thuchhuah a awm bawk. Captain chunga an thinrim chhan ber chu Colombia team chungah sum an bet nasa a, an tlawm vang a ni an ti. Mahse chu chu confirm a ni chiah lo. Mahse, he lungchhiatna thleng chung pawh hian football chu a kal zel. Colombia pawh kum sangkhat zakua Sawmkua Parade World Cup-ah an tling leh a, France-ah buatsaih a ni. Mahse, group stage-ah an tlawm leh tho a nih chu. Pathianzara hemi tumah hi chuan thil pawi a thleng tawh lo. He World Cup-ah hian format a danglam leh ta. Tuna kan hriat lar, team, sawmthum pahnih system-ah a tawp ta. Sanghnih sawmhnih pahnih thleng pawhin hemi hi kan la hmang. He expansion avang hian khawmualpui pakhat a mi ram pahnih te chu group khatah a dahdun theih an ni ta. He tournament ah hian Lothar Mattheusan record a siam a, World Cup game sawmhnih panga a khel tawh a, tournament vawi nga a khel. Tun thlengin a la khel tam ber a la ni a, mahse kum inah Ronaldo leh Messi ten tournament a khelh zat hi chu an rawn khum a ni. Final ah Brazil leh France an inhmachhawn a, khawvela player tha ber pahnih Zidane leh Ronaldo Nazario an inhmachhawn. Final tan hma darkar hnih chiah a la awm tia Ronaldo Nazario chu an sawisel nasa hle a, khel lo tur a ni. Mahse mak takin starting eleven ah an dah tho a, a khelh dan chu tournament chhunga a khelh thin ang a ni lo. A bak zawngah Zidane a rawn lang a, goal hnih a khawng a. France chuan an World Cup nomuai hmasa ber an chawi ta. He France team-ah hian Didier Deschamps a khel bawk. Kum sawmhnih hnuah coach angin a la awm leh dawn chutiang ti thei pahnihna a ni. Mahse France la kan tlawm hnuah Brazil an rawn let leh a, an rawn letna a nasa ngang mai. Kum sanghnih pahniha Asia World Cup hmasa ber buatsaih a ni a, South Korea leh Japan-in an thleng dun Hemi ṭumah hian Brazil chu an ṭha zual sauh a, ṭhiar an ti Ronaldo, Ronaldinho leh Rivaldo te vang a ni. He forward pathum te hian tournament an ti hlim vek, final ah Germany two zero in an hneh ta. Ronaldo Nazario-a'n Golden Boot a la a, mahse Golden Ball chu German goalkeeper Oliver Kahn-a'n a la ta. South Korea-a'n chu Asian rama hmasawn ber an ni a, semi final an lut a, ram teh tan chuan a ropui hle. Tunah kum sanghnih paruk lam pan ang Germany in an thleng. Ronaldo Nazario chuan a record a tichhia a, a goal sawm panga nau khung, World Cup a goal khung tam bera an inhlangkai. Hemi kum hi card pek tam ber tum a ni a, card za thum sawmli panga an pe. A nasa ber chu Portugal leh Netherlands game, Battle of Nuremberg tia a ni. Red card pali a awm a, match khatah card tam ber a la ni. Hemi kum hi Messi leh Ronaldo ten an khelh tanna hmasa ber a ni a, mahse tournament vawi nga an la khel dawn. Mahse hemi tawmah hian an la lang ve vak lo. He kum drama zawng zawng chu final ah a awm a, Italy leh France. Zinedine Zidane chu a tha hle a, Panenka penalty a pet a, a crossbar ah a per. Nerf a nghehzia a entir a. Extra time-a minute sawm chiah awm tawha an score chu one one a ni ta. Chumi lai chuan Marco Materazzi-a'n a nu a sawi chhiat avangin Zidane chuan a luin a tauha red card a hmu a, an hnawt chhuak ta. Game chu penalty-a kala Buffon a chet that em avangin Italy chuan an World Cup vawi lina an sawi ta. Zidane erawh silver medal, red card hmuh a ni a, tournament-a player tha ber lawmman leh lunna chungin a haw bawk. Final mak atangin thil mak dangah kal leh ang aw, Sanghnih sawma Spain an golden era a sang berah an ding. Andres Iniesta-a'n minute za sawm parukah goal a khung a, Spain tan World Cup hmasa ber an chawi ta. Final-a Netherlands one zero-in an hnih a, chumi chuan Netherlands tan final-a vawi thum an tlawmna a ni. North Korea paw'n record an siam a, game thumah goal sawm paruk an khung. Mahse, he tournament-a thil lar ber chu player emaw coach pawh a ni lo. Ball a ni. Zabulani ball hi tournament atana siam bik a nia, ball ngei awm an ti. A kal dan hrethiam lo a kaih player ten an haw hle. Mahse, entute tan erawh a ngeihnawm tun thlenga ball lar ber a la ni. Hei hi ball nge ball pawh ka hre chiang lo e a. Tunah sanghnih sawmpali World Cup Brazil-ah kal leh ang. Minute sawmkua ah zero zero in an inhneh tawk a, minute tawm dawn ah Mario Gotze an goal a khung a, Argentina a titlawm. Messi chu World Cup trophy a lak tumna ah a la hlawhtling thei lo. Messi chuan Golden Ball a la tho a, Germany Manuel Neuer an Golden Glove a la a, Colombia James Rodriguez chuan Golden Boot a la bawk. Miroslav Klose-a'n Ronaldo Nazario record a tichhe a, a goal sawm parukna a khung a. World Cup-a goal khung tam berah a ding a, comment-ah erawh Messi-a'n a rawn leh pel ta a ni. Goal line technology pawh hemi tumah hian hman tan a ni a, referee leh linesman tih sual pal a ti tlem hle. Mahse tournament-a hriathlawh ber chu semi final-a Germany leh Brazil inkhel kha a ni. Brazil chu host an ni a, an champion anin beisei hle. Neymar a inhliam avangin a tel thei lova, mahse an best player tel lo pawh ni se hetiang em em a a insawp hi chu tumain an ring lo. Germany chuan Brazil chu seven one ngawtin an hneh a nih chu, Brazil football chanchina mualpho thlak berna a ni. Tunah tun hnai lam kan pan tawh ang. Kum sang hnih sawm pariat World Cup Russia a awm a, England an khel tha leh a, semi final an lut a, trophy an hawn dawn an ti, mahse an hawn ta lo. Croatia-in England an pe tla a, final an lut a. Harry Kane chuan Golden Boot a la ta tho a, mahse chu chu a duh ber a ni lo. He tournament-ah hian var a rawn lut a, penalty pek a tam hle. Football pawh technology lama a kal zel a ni. Egypt goalkeeper Essam El Hadary chu kum sawmli panga mi niin World Cup a khel hmasa ber a ni. Tunah final kan sawi dawn, France chu duhsak ber an ni a, an hmachhawn tur chu underdog Croatia An litil magician Luka Modric avangin an rawn in ta thiam. France-in four two in an hneh a, an World Cup vawi hnihna an la. He tournament-ah hian hming pakhat kan sawi nasa naupang rawn lang thut a awm a, chu chu Kylian Mbappe a ni. Kum li hnuah Qatar-ah a la rawn ti nawn leh ang. Kum Sangni sawmhnih pahnih chu Middle East-ah World Cup a awm hmasak berna a ni a, Qatar-ah buatsaih a ni. Boruak a lum lutuk avangin December-ah an buatsaih a, stadium pawh thar vek an siam. Ethics-ah buaina a awm mah se, a mawi hle tih erawh kan pawm tlang e. Tin, Lionel Messi chuan a tawpah World Cup a chawi ve ta. Football chanchina final ropui berah an ngai. France leh Argentina ṭhi ṭhiin an inhneh tawk a, penalty an pet a. Kylian Mbappe-a'n hat-trick a siam a, goal khung tam ber a ni. Mahse, a tan a tawk zo lo. Argentina atan an hero ber chu Emiliano Dibu Martinez a ni a. Game khelh chhung leh penalty-ah Argentina a kai tho a, World Cup an chawi phah ta a ni. Kum Sangni sawmhnih paruk World Cup chu tunah hian an khel mek a, a hmawr kan lo bawk leh tep ta a. Kuminah hian. Messi hian World Cup a goal khung tam ber record a rawn siam a, buai sawmhnih pakhat a khung tawh a. A hnuaiah Mbappe a awm a, Mbappe hian Messi record hi kuminah hian a rawn khum nghal mai thei bawk a ni. Semi final ni sawm pangaah an khel dawn a, France leh Spain an inkhel ang a, Argentina leh. England an intum dawn bawk a ni. Kumin kum sang ni sawmhnih paruk World Cup ah hian eng ram nge an champion i rin ve le? Cristiano Ronaldo erawh chuanin a team chu a thi hlawhtling leh thei ta lo a, a dam chhung zawngin World Cup hi a chawi dawn ta lo a nih hmel a, kan tawrhpui tak zat a ni tih kha kan han sawi nawn leh a ni e. A tih thei lo hi a fapa talin rawn ti thei se, World Cup no mawi hi a pa tan rawn chawisak ngei se tih hi kan duhsakna a ni e.